Mado kachere mado kachere mado kachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nomwe mumwedzi uno wachikumi mm. manduwe paburika ka kutoti wikinere chivhayo habenhu kapo kare norimwe basa rohurumende romari inoita mamiriyoni mazana mana nogumi nombiri 412 million us dollars pachirungu hey. Hey mhanduwe agoseenzesa kambani yaakanyoresa mwedzi mupfumbamwe masure achizopuwa hache basa racho papera mwedzi mupfumbamwe wakomana kambani iyi inonzi ttm global medical exports yakanhadziwa imo munyika yosouth africa mukomana dhiri racho rakaita kununa mhanduwe ari kunzi iye achagopuwa kana ari beotopuwa kare mamiriyoni makumi mashanu anombiri 52.5 million us dollars pachirungu haa paribe chaaita mhandiwe kwai advance mhandiwe yekunonzi nekuti tanyorerana pasi kuti uchaita basa iri rokutenga michini yokurapa vanhu wo chirwere chogomarara ya saka nokuti tanyorerana pasi iwewe taakutokupa mari iyoyi uribe chawaita a ah, ah ah kwai pagore nepagore ugopiwa hache mazana mazana ribodzi nopfumbamwe 109 million us dollars pachirungu mm. apa mapepa aburika aya akatonyorewa kare mwedzi wakubvumbi chaiye april pachirungu haa unobva waona kuti ya idi kudya kwavakuru kudya kwavakuru isu vaduku mm, iyi yatikurirai apawo ndavanenge mangwana abatiwa mandiwe kunge munhu ari bekusimira ari kubvunziwa kuti ko iwewe wagonyora padande mutande kuti ya e, hurumende yagoburitsa mari inoita mamiriyoni mairi ano zviuru mazana mana 2.4 million us dollars pachirungu mugore ra 2023 ukati hurumende iri kutenga mishini yokurapa vanhu chirwere chogomarara umwe uchaisiwa kupariro nyatwa imwe uchaisiwa kumupiro zvagotekaira sei ah mhandiwe areka kana kuzvipindura atadza kana kuzviburitsa kana kudii ah ari kundoti ah imi vanhu maratidzo yamapepa o oh, inonzi basa riri kuda kufungiwa kuti riitiwe proposal pachirungu kubatiwa izvo kunoita pakaita kunyangariwa manduwero kana muri vekurwadziwa neiyoyi chimbwai imwe iri kurwadzai ipapa bhiri rotenberg kwayagonza ari kupuwa churucho mahekite manduwe 1000 hectares kugura monzi papurazi iri kutoseenza kare kwai kambani yache iri kuda kunzi ndiyo ipuwe kunzi kwai yakatorehwa ivhu apa iyo panguva yakatohwa ivhuro wanga waribeka nakambani yakadano idi ukama mukaka wakakora kare aiwa wanokukona wabedu rekai zvedu tirambe takaringa kuona kuti inoperera kupima mutongi donald ndirowei kwaye agoti vota muzembe ari kugara mujere kusvikira zuva rokutanda kwaye kusvika zuva rokutanda mumwedzi uri kuteera arimo mujere mhanduwe ozoburika kana nyaya yapera kana achiburika asi kwaye ndo pachatanda nyaya yacho anyimiwa bhero akanzi aiwa iwewo wakambotiza saka taaku pfidigira urimo imomo tikai tirambe zvedu tichiiona kuti ichapera sei umwepo kare kumatareko abati vanomusva mm, akambenga ari munhu aiteera zvikwereti zvokanzuru yoguta reharare apuwa makore matatu okunzi kwai agoba mari yomazigi inoita miriyoni nezviuru mazana matatu 1.3 million Zimbabwe dollars pachirungu ha pakaita kunyangariwa manduwe unoona watoti ndokupfira mafufu sogonzo kawo ipapa apa wakuru wamwe wari kujaya mamiriyoni mamiriyoni manduwe omari chaiyo svinu inotenga iyo uri kuita hako uri kuita kufira iyo mazigi iwaya ah, wanhu dai waiziwa idi Wamwawo watsano waatopfidgirwa ipapa mwedzi mupfumbamwe yokugara mujere nonyaya yokuba mari yomadhora mazana matatu pamuchini unoburitsa mari pamadziro ATM pachirungu Caleb Murahwa anoita kuzvidemba mhandi yokuti chandakaita chii nokuti akabva abatiwa kaa pacamera aaribe kuzviziva kuti pano camera mhandiyo iri kuita kuzuma nokuvheneka aye kwakunokora hache mari paye muchini wongozi kushanda zvisvinu kuno haiwa inonzi taitongora mhandiyo iribe kana chimwe chokuzoita nayo Dare guru munyika ratiro zvagoreketiwa nodare ropasi zvokuti washandi wozimura wagopuwe mari yakapetiwa katatu 300 percent increment pachirungu aa kwai zviripo ba izvozvo tiri kuzvibvumira ba izvozvo Eh, regai tione kuti zvichapera kupi. Mai Munangarwa kuenda kwavo kune inonzi Flair Summit kuLondon. Ah, kwai kwaita kuti anonzi Don Butler ati aiwa ba ndikudaba kumira pasaiti naye. Ndikuzvidaba ndichatodaba kuenda kumusangano wacho. Kuno ah wari bebasa nazvo wanondoenda mandiwe. Kwai munotorwadziwa ndimi iyo wachienda basi. Regai tione kuti kuchabudikei ikweyo. Kuno murume ano makore makumi mairi nopfumbamwe akapona haavhiringiwa anoshumba mhanduwe kuvictoria falls kumapopo makuku anonzi metrod chuma tikumushuira kupora kusvinu nokuchimbidza chaiko urbz wagoti waakumira kutengesa makobiri ogoridhe magold coins hehe takakunyepai mhanduwe kuti apa panochemiwa apa rekai muone zvaakiitika manje ipapa tikaitira mberi takaringa kuti wanenge wachiperera kupi warive kuzopa zvikonzero kuti sei watanda kumira ipapa tinenge tichikunyepa yedu kana paine zvimwe zvaburika nhandare yorufaro kureketa kuno kwairuramba ichita kuita hino mhanduwe kuti iri kumbotekaidziwa sei zvinhu zvacho zvitoita kunge vanhu vari kuuya Gujunura gujunura mhandu yekuti zvireke kuseenza ah rekai tione apa meya dhoingi waakutoti haa komana ndaakutosha utoti nhandare iyi icharambidziwa kuseenzesiwa ah ko ka wakuru wanenge wakati ka tipei tiite basa tiwane mari mukaramba eh ndosaka wachizoita kuti zvirai munozondobinuka basi kohowati a ah, wakuri oitai basa pokare ako ah, zvese kanjawo mhanduwe mari iyo njawo maitiro aoneita acho rekai tione zvedu kuti muti uyo wachasiyira nyika unenge uchisvika kupi asi mm, pakaita kunyangariwa apo wozifa waari kutiwo wanhu wakuda kuenda kuona Mitambo yoAfcon haa kwai nhadzirirai kubhadhara mari inoita zvuru zvuru zviri nomazana mashanu 2.5 thousand US dollars pachirungu kuenda kuMorocco. mm, mm, mm. rekai tigoona kuti zvichakoneka cherei zvichaitika cherei kana kuti zvinenge zvichikaira sei ipapo toringa dziri kuitika pasi rese tabo besta achambogara pokaari mjeri akapfikirwa kusvikira zuva rochigumi nokufamba mwe mumwedzi wagunyana mugore rino tikai tigoringa kuona kuti nyaya yacho ichatekaidziwa sei asi kuringa kwedu mm, akatsika panorema mukomana ive regai tirambe tichiona kuno vanhu gumi wabato reeff wapfa mutsaona yomugwagwa wachibva kufryhead iko kumusangano wongo uri kuitiwa ikweyo najulius marema ah, toti mweya yawo ngaizorore murugare Kunzvimbo yemabopane muSouth Africa mu kwaye kuno mabhazi andotsva mhandu yekutsva paribe ari kuziva kuti chii chaitika kunzvimbo yemabopaneyo kaitika rambe takaringa peno wane zvimwe zvawachareketa apa izvezvi kwai mangwana mutumbi waEdgar Lungu uri kubhururutsiwa kuendesiwa kuZambia rekai tione kuti zvinenge zvichikaidziwa sei tinenge tichikunyepa im ipapa nyaya yarungu iyi kwai wamunangarwa wakapindira pokare mukuti hurumende yo zambia naiyo mhuri yekwaedga rungu waite kuita kureketana zviri pachena e eh, pari banga achizvifungira izvi rekai tione kuti zvinotikaira sei apa kugana kwai kwaburika masoko okutoti kuno wakaferefeta wakaona kuti nyika yogana yakabirwa mari inoita mabhiriyoni okuamerica gumi noribodzi 11 billion US dollars pachirungu nonyaya yegoridhe iri kubuditsiwa kaverevere zviri kundoitiwa kuno zviya ha south africa zimbabwe congo ghana palibe ari kusara mhandiwe koso kuno goridhe riri kundoitiwa zvibodzizvo ende rese riri kunoenda rakananga ikoko uae Ah, pano nyaya apo rikai tirambe takaringama kukinya wanhu waita kuita kumisidzana mhandiwe wachiita kuratidzira wamwe wari kuratidzira kuti hurumende yakaita zvakanyangaritsa kuuraya ojweng apawo wamwe wari kuti imi muri kuita mutsepwede muri kuvhiringa nyika ah, mhandiwe pakaita kudaro pakaita kunyangariwa chaiko Regai tirambe zvedu tichiringa. Mutungamiri woUganda Yoweri Kaguta Museveni kwai kaguta mhanduwe kakutosaina zvako pakaita kusaina mutemo wokutoti chero munhu asiri musoja akona kuendesiwa kudare romasoja ha imi ya kana maiti zvinopera aiwa rekai yawarekete zvavo kutoti aiwa mukaona kuipa kwaita kunyanyitsa Ndaamhera ndiri kusvika, regai tione kuti zvinoperera kupimo. Uku mutungamiri wenyika yo Israeri Netanyahu agototi a wanhu weIrani vanogara muIrani ngawaite zvokumukira hurumende yavo nokuti iri kuita kuvhiringa yakaita kunyangariwa. Ah, regai tirambe takanyarara zvedu manduwe. Ipapa unobva watoita kuona wototi a ah, idi kunonzi kunyangara kwavanoita hako kuwerenga hwiko kuziva kuti kwakaita sei asi kwanyasi mabuja rikaiti gumire pano ndini wenyu mhandiwewo nhau